Y cam cyntaf i wneud macaron perffaith yw gwneud meringue perffaith. Cymysgwch gnau almwnd sydd wedi'i falu'n fân gyda siwgr icing nes eu bod nhw wedi cymysgu'n dda. Meringue yn un o'n hoff bethau i bobi. Allwch chi wneud nhw mewn unrhyw liw, allwch chi wneud nhw'n sawrus ac yn felys. A maen nhw jyst wastad edrych mor bert ar plat. Yna, defnyddiwch rydyll i sicrhau nad oes na unrhyw ddarnau mawr o almwnd yn y gymysgedd. Dyna ni. Nesa, dwi am rhannu'r wyau. Dwi angen gwyn yr wy. Os dwi'n neud lot fawr o rein, dwi fel arfer yn cadw melyn yr wy er mwyn neud cwstard. A fe newn nhw para yn yr oergell am cwpl wythnose. Newch yn siŵr i ddim cael unrhyw rhan o melyn yr wy yn y bowlen, neu fe ddim cymysgu a troi mewn i meringue os dych chi'n neud hwnna. Fe byddwch yn ofalus. Dwi wastad yn rhoi pinch bach o halen mewn. Mae hwnna'n helpu torri lawr yr oeau i greu y meringue. Mae angen rhoi cymaint o aer ag sy'n bosib i'r gwinoe, a dyna pam mae'n rhaid ei gymysgu'n dda. Fe fydd hyn yn helpu creu macaron ysgafn. A dyna be chi moyn. Mae fe 'di cychwyn mynd yn ewynog. yn ffrothi, felly allai nawr ychwanegu'r siwgr yn araf bach. A be dwi'n chwilio am yw pryd mae fe wedi cyrraedd pwynt stiff peak, so mae fe'n eitha stiff, ond mae hefyd yn rili glossy ac efo sheen neis arno fe. Ar ôl ychwanegu'r siwgr, cadwch mlaen i gymysgu tan bod y gymysgedd yn sgleinio ac yn Dec. Nawr mae'n amser i ychwanegu chydig o flas. Gan mai macarons mint a siocled fydd rhain, dwi'n ychwanegu diferyn bach o olew mint i'r gymysgedd ac ychydig bach o liw bwyd gwyrdd. O'n i'n dwli ar hufen iâ mint choc chip pan o'n i'n fach. Mae rhywbeth reit retro am y blas. A dyna ni. Fe allwch chi weld bod y meringue nawr yn dal i siâp yn neis. A hwn yw'r rhan pwysicaf nawr. Cymysgu'r wyau efo'r siwgr a'r almonds. Peidiwch bod yn ofnus i gymysgu hwn mewn. Fi'n gwybod bod chi 'di cymryd amser i gael lot o air ynddo fe, ond mae hwn yn rhan pwysig i wneud siŵr bod popeth 'di cael ei cyfuno'n iawn. Felly, crafwch yr holl peth mas. Arogl anhygoel o mint yn dod off hwn nawr. methu aros i bwyta rhein. A dwi am mynd mewn da'r spatula. A dwi ddim yn bod yn gofalus, dwi jyst yn cymysgu fe mewn yn nawn. Dyna ni. Nawr, dwi am fynd mewn efo'r crafwr yma. A be dwi'n chwilio am yw'r cymysgedd i cwmpo bant y crafwr a creu patrwm rhuban yn y bowlen Ond hefyd, mae fe'n cael ei amsugno nôl mewn. Ar hyn o bryd, mae fe dal yn cadw ei siâp pan dwi'n gollwng e mewn. Felly dwi jyst angen gweithio'r cymysgedd chydig bach. A gyd dwi am wneud yw troi'r bowlen a dwi'n gwasgu lawr y cymysgedd. Pan o'n i'n dysgu'n hunan sut i'n neud rein cwpl o flynyddoedd yn ôl, Nath mam dod lan i wario cwpl o ddiwrnode efo fi. Nathon ni gwario deu ddydd yn y gegin yn trio neud rein. A fi'n meddwl taw ar yr batch rhif pump nes i llwyddo i creu yr un berffeth. Felly, t'wo', dwi 'di dysgu'n hunan. Dwi 'di dod ar draws nifer o brobleme. Ond yn 'y marn i, ma'r techneg dwi 'di dysgu a dwi'n defnyddio Maen nhw'n troi mas macarons berffeth bob tro. Unwaith bod y gymysgedd yn cael ei amsugno nôl, chi'n barod i beipio. Dwi wastad yn marcio siâp cylchoedd ar y papur i wneud yn siŵr bod y macarons i gyd yr un maint. Gwasgwch, gwasgwch, gwasgwch. Unwaith mae fe'n cyrraedd yr ochrau, stop, tynnu lan. Rhaid chi adael i'r macarons i eistedd. A dyma ble mae pobl weithiau'n dod ar draws problemau. Maen nhw ddim yn gadw nhw eistedd am digon amser. Be ydych chi'n chwilio am yw bod croen wedi datblygu ar y macaron. Allwn cymryd rhwng pymtheg munud i awr, ond byddwch yn amyneddgar a fe gewch chi macarons berffeth. Unwaith mae'r croen wedi ffurfio, maen nhw'n barod i fynd i'r ffwrn am tua pymtheg munud ar dymheredd o 130 gradd celsiws. Gadewch iddyn nhw oeri'n gyfan gwbl cyn ychwanegu'r llenwad. Mae'r gynnas siocled a mint yma yn syml iawn i'w wneud. Toddwch siocled tywyll dros sosban o ddŵr berwedig. Cynheswch hufen dwbl mewn sosban ac ychwanegwch chydig bach o olew mint cyn ei arllwys ar ben y siocled. Cymysgwch yn dda tan bod y siocled i gyd wedi toddi. Gadewch iddo oeri chydig ac fe fydd e'n barod i'w beipio ar y macarons. Heblaw am y rhai siocled a mint yma, mae gyda fi rhai blas pina colada a rhai mafon dy ganache siocled gwyn â cardamom.